Pipu I say make I bring dis our brother Ayu Edochie right talk for una wetin he talk about Lagos state he say why pipu go dey say Lagos state no be Yoruba land he say why pipu go dey say Lagos state na no man's land he say why we go dey talk like dat he say make we stop dat thing oo who no know Ayu Edochie? Ayu Edochie na our star our super star our Nigeria Nollywood actor who marry na him marry May Edochie, Judy Austin um wen dem dey scatter the table wen dem dey tear online um na na him oo who suppose to fight come out as a president because of Judy Judith abi wetin una dey call am e no come make our brother you Edochie come out as president oo many of us we be too we be put eye for our brother you Edochie but wen e say him na next president next president now E don come out come talk, e say how wo dey open our mouth say Lagos no be Yoruba land, wo dey talk am say Lagos na no man's land, my people make una no come for me, no be me talk am, na the right when our brother wa ehen who say him wan suppose to be president, next president, come go marry Judith Austin wey social media take cast Na im write am o. He say make una no talk am again say Lagos na Yoruba land. My people wetin una think? Make me chook my own for inside ekomeme. That is true wetin our brother talk. This one e enter. Na true Lagos um um state na Yoruba land. We no we no fit drag am. But the other part mean say Lagos state if na even Yoruba land we are one Nigeria e just be like um Edo state now e even use um Eyo state take compare say Anabra e say how person go come Anabra e go say Anabra no be um um dat is Igbo Igbo land. E say person go just talk am dey say Anna brother no man's land. E say whether una go take am. E say e don stay Lagos for long years since two thousand and eleven na im e enter Lagos. Im don build house for Lagos. Im don do a lot of things for there. E say e no ever, e never ever see any tribalism, any you know, he um he no be Yoruba he say dem no ever do am he say if he dey waka if he jam boy he say dem go bend down greet him dem go put their two hand together greet him na this one me dey find o na this one me dey talk everyday we are one Nigeria we should stop the tribalism we should stop say you are not Yoruba you are not Igbo you are not um Edo you are not this me I don't like that right from time I'm against it we are one Nigeria As far we are one Nigeria, how can a Yoruba man be pursuing a Igbo man? How can Igbo man be pursuing a Yoruba man? If una come pursue each other, where una go come go? Eh, una go go Ghana, Ghana go say una no be Ghana. Una go go Cameroon, Cameroon go say una no be Cameroon. Where una go come go? Na this one me no really understand. You dey your own Naija, dem dey say, eh, you be Igbo, eh, you be Edo, eh, you, for what? My people I no know how e dey do other people's body o for me e dey get as e dey do me for body like sey if I get de opportunity if I get de power to just fit take you know just to control everything my people I for do am because sometimes those things dey pain me I no know whether e dey pain una but wetin dis my brother you Edosheriri talk na true e talk na hundred percent I no follow am drag am as una dey drag am with Judith Austin Dis one nobody go follow am drag am e me in fact e name na kon kon Yoruba na dem get Lagos state but Lagos state any part of in fact no be only Nigeria o all kind of human being na im dey Lagos state all kind of pipu na im dey Lagos state. Lagos state Dem dey see um Lagosians, Lagosians dem no even come even dey dey inside Lagos like dat again na all those um stranger dem full Lagos we di outside Nigeria we still dey di Lagos you see am na all those thing our we dey talk but na Yoruba get di land e no mean say Yoruba na dem get di land say we are not one Nigeria we are one Nigeria Nigeria God get reason wen e take bring us come out for Nigeria. If you be I wan send message to many of my country my Naija pipu whether na Nigeria or Africa pipu as Lagos be now anybody wey dey stay Lagos whether na Nigeria whether na another country we are one we are one we are one human being wey God create. De other one wey I wan still talk for inside Weda na Lagos weda na Yoruba we jam each oda for Lagos land please make we no dey say um here no be your Lagos here no be your country here no be your state make you go your state e no good like dat abeg make we try make we know wetin we dey talk you pursue person for here today you pursue person for here I no understand. I no for me I no understand wetin my brother talk God will bless you bro I I you no see I wish na you be my our president now I for get hope I for get hundred percent hope for only this right when you write you just win my heart I for get hope I say yes you Edochie our Nollywood actor in fact e go change Nigeria um this word wey he just talk so wey he say make we stop tribalism and make we really stop am make we stop am e no good make we stop tribalism make we really stop am o this one go say this one no be Yoruba I don firstly talk am just now Wetin this our brother talk eh, e make sense, e make sense as him don dey now, e don dey Lagos, e don build house, e don do everything, person go just tell, no e no, ha, Naija Naija, Africa Africa, I no understand eh, na him make me sometimes if I dey talk am say, we we the Nigeria we still dey do ourselves, you no be this, you are this, you no be this, you are this, Yes na Leg na Yoruba get Lagos my brother you Edoshey if you jam this my video I join you it's true na Yoruba get Lagos but Lagos na all kind of people dey stay there Yoruba all kind of tribe for Nigeria na dem dey Lagos then some part of um Africa dem still full Lagos you see am all everybody anybody na him dey Lagos, Lagos na um dem dey just dey talk am say Lagos na no man's land, dem dey talk am but na Lagosians, na Lagos na dem get Yoruba. As you just first talk say person no fit come Anambra say um na no man's land, say una no take am, nobody go take am, you know. We all know say Lagos na Yoruba land um but we are one, make we stop the hate, make we stop the tribalism, make we come together. Na pipu wey come together na im things dey work for. You dey carry mind, dis one dey carry mind, e no suppose to be like that. Make we no let all those politicians spoil our mind o. We are one Nigeria and we are one one human being and we are one Africa, one Nigeria okay. Thank you my brother you Edochie for this thing for this your right talk in fact e enter my liver echo memo I say no I need to jump I need to talk am say our brother you Edochie don throway one una don hear never hear abeg Go e inst instagram go read wetin him drop and i still put am for you fit still read am okay my people if today na your first time of coming across this uh, my channel please do well to subscribe subscribe turn on the notification bell so that anytime i dey upload video e go dey get to you bang bang bang bang yes so if you no know you edoche may i still introduce am once again you edoche na our superstar our nollywood actor Yes, our Nollywood actor. Him father e first dey act, that is Peter Edochie. Yes, e first dey act before this his son e enter e take over. Yes o, na popular um superstar of our Africa country Nigeria. I believe many Africa country dem know dem know him. E just dey scatter social media now with him in fact make I put am for SY dem don avoid now with um May Edochie, you know Judith Austin just snatch am from May Edochie hand. Na the man na im throway some big big word when he knack my head meh meh, I bring am come out say my people no be only me wan go hear this meh meh talk when he he throway na I take bring am come o. I will see una in my next video. Ciao ciao. Last, last, last. Now everybody go chop breakfast. Shayo.